hakydalara ornan hakykatlar. Adatça Durmuş erteki däl diýýärler. Emma biziň daş-töweregimiz ertekilerdäki ýaly täsinliklerden doly. Şol kyssalarda, rowaýatlarda, dessanlarda haýran galdyran ajaýyplyklar, tarypy edilen gowulyklar, waspy ýetirilen gözellikler daşymyzy gurşap, göwnümiziň joşgunyny goşalandyryp dur. Diýarymyzda bolup geçýän beýik özgerişlikleri synlamak, görmek, bilmek üçin guş bolup howa galkmak, ýyldyz bolup gökden bakmak hökman däl. Ony şu döwletli halkyň, agzybir jemgyýetiň arasynda gezseň, has anyk duýup bolýar. Ýogsam, gözüň alnynda gögerýän, günbe-günden boý alýan gülüň ösüşi ynsanyň gözüne ilibem duranok. Edil körpeje balaň barha boý alşy, ulalyşy, Ene-atasynyň gözüne kän bildirmän, ony uzak wagtlap görmedik adamlara mese-mälim bolşy ýalydyr. Ynsan gurluşynyň hem durmuşynyň şeýledigine garamazdan, biz döwrümizde hem döwletimizde bolýan her bir özgerişligi, ösüşi duýup bilýäs. Bu ýagdaý adamlaryň bu gymmatlyklara, mukaddesliklere düşünýändiginiň aýdyň alamatydyr. Türkmen öz ruhy medeniýetini, milli duýgusyny diňe altyna we göwhere deňeýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ýaşlarynda milli watançylyk duýgusyny kemala getirmegi aýratyn borç hökmünde kesgitledi. Ähli ajaýyplyklar türkmeniň milliliginde, milli ruhyýetinde bar. Kökden aýrylmadyk daragtyň ömri uzak bolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aslymyza, ata-babalamyza bolan buýsanç hasam artdy. Şöhratly kowumlaryň ogullary bu gün gök asmanyň astynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtly döwranda ýaşaýarlar. Geljegimiziň aýdyň ýoly hut hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasy pähim-parasadynyň miwesidir. Dünýäde öz Bitaraplygyňy, berkararlygyňy, erkinligiňi saklap galmak, raýatlaň asudalygyny, arkaýynlygyny üpjün etmek, raýatlaň ajaýyp durmuşyny günsaýyn gowulyga özgertmek, aýlyk-günlük hem goldaw-hemaýat haklaryny ýokarlandyrmak beýik adamyň elinden geljek işdir. Taryhda ata-babalarymyz döwletiň döwletini artdyrýan şeýle ogullaryna är, gerçek, Gahryman adyny beripdirler. Adamzat taryhynda birnäçe ruhy-medeni galkynyşlar, taryha ýaň salan, adamzat ösüşine ymykly täsir eden beýik wakalar bolup geçipdir. Gadymy hindiler Orta Aziýa halklarynyň medeni mirasyny özleşdirip, öz medeniýetlerini ösdüripdir. Gadymy ýunanlylar hindi dilindäki eserleri öz dillerine terjime edip, grek medeniýetini dünýä ýaýypdyrlar. Orta asyr Gündogar Galkynyşy döwründe musulman alymlary grek hem-de hindi dilinde bar bolan eserlerden özleriniň ruhy dünýäsine laýyk gelýänlerini arap hem-de türkmen dillerine terjime edip, olary öz paýhaslaryna garyp, äleme ýaýradypdyrlar. Dünýäde medeniýetleň sallançagy hökmünde göz öňünde tutulýan ýerleri barmak büküp sanaýmaly. Şolaň arasynda türkmen topragy bir aýratynlygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Özge sebitlerde medeni galkynyşlar bir gezek döräp, äleme ýaýylan bolsa, türkmen topragynda birnäçe gezek döräp, dünýä ýaýrapdyr. Türkmenistan beýik medeniýetleň gaýtadan döreýän mesgenidir. Edil ýanyp-ýanyp kül bolan Kaknusa derek öňküden has owadan, has täsin bir Kaknusyň peýda bolşy ýaly, bu toprak öňküsinden has beýik medeniýeti kemala getirmäge ukyplydyr. Häzirki zaman türkmen medeniýeti dünýäň gadymy ösüşlerine mahsus bolan ähli kanunalaýyklyklary özünde jemleýär. Medeni galkynyş üçin esasy iki sany ugur bar. Birinjisi, gerekli ruhy-medeni gymmatlyklary gaýtadan dikeltmek, ikinjisi, uzakdan görüjilikli täzeden döretmek. Häzirki türkmen medeni ösüşinde uzakdan görüjilikli täzeden döretmek ýörelgesi has agdykdyr. Bu, elbetde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti pähim-paýhasynyň miwesidir. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasy paýhasy netijesinde täzeden döredilýän gymmatlyklarymyzam örän kän. Aýratyn baýrama öwrülen Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň güni ýurt möçberinde uludan bellenýär. Büýük türkmen döwletinde ylym-bilime, medeniýete we sungata goýulýan sarpaň beýik derejesini görkezýär. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň işine ak pata berilmegi hem-de birnäçe ylmy-barlag institutlarynyň gaýtadan açylmagy, täzeden döredilmegi büde buýsançly wakadyr. Dünýäň gözelligine akyl ýetirmek üçin ilki bilen öz ojagyňdaky, öz öýüňdäki gözellikleri görmegi başarmaly. Öz ojagyny söýüp sylamaýan adam özge ýeriň gözelligine akyl ýetirip bilmez diýilýär. Paýhasly ýurt Baştutanymyzyň ähli beýik aladasynda milli ruhy terbiýäň bar bolşy ýaly, oň ýolbaşçylygynda gaýtadan ýola goýulýan, täzeden döredilýän her bir gymmatlykda milli ruhy hem-de watançylyk terbiýesi aýdyň bildirip dur. Her bir iýmitiň ýokumyna seredip, onuň gymmaty, bahasy kesgitlenýär. Halkymyzyň ruhy iýmiti bolan medeni gymmatlyklarymyz hakda edilýän aladany göreňde, geçmişimize buýsanjymyz, geljegimize ynanjymyz artýar. Medeni mirasymyzyň haýsy bir ugruny alyp göremizde-de bimukdar işler ýerine ýetirildi. Ýurdumyzda bina edilen taryhy hem ülkäni öwreniş muzeýleri, häzirki zaman türkmen diline terjime edilen orta asyr taryhy we edebi çeşmeleri, arheologik gazuw-barlag işleri netijesinde üstünden barylan täsin taryhy tapyndylar, Milli medeni mirasymyza bagyşlanyp geçirilýän halkara ylmy maslahatlar örän kän. Ata-babalarymyzyň ýazuw gymmatlyklarynyň öwrenilişi hasam janlandy. Şahsyýetiň kemala gelmegi, belent ruhda terbiýelenmegi üçin gojaman taryhyň berýän peýdasy örän köp. Düýnüňe akyl ýetirmek arkaly geljegi gurup bilmek mümkinçiligem hut şol ýerlerden başlaýar. Garysyna galdyrylan ata-babalarymyz. sedasyna gulak asylan ýagşyzadalarymyz geçmişde goýup giden yzlary, ýazuw miraslary bilen bu günki türkmen nesline buýsanç çaýýar. Dünýädäki golýazma mirasy, geçmişde galdyrylan ýazuw ýadygärlikleri hakynda gürrüň gozgalanda, bu ruhy gymmatlygyň türkmen halkynyň paýyna düşýän bölegi mese-mälim bildirip dur. Merkezi Aziýa sebitinde hem-de şo ýakalarda esasan üç halkyň döreden eserleri kän. Olar, türkmenler, araplar we parslar. Arap ýazarlary, alymlary diňe arap dilinde, parslar diňe arap we pars dillerinde eser döredipdirler. Türkmenler bolsa, türkmen, arap, pars, hindi, urdu, uýgur dillerinde eser döredipdirler. Her bir türkmen alymynyň üç dilde eser ýazandygy hakda taryhy maglumatlar bar. Häzirki güne çenli türkmen alymlarynyň dile, edebiýata, taryha, matematika, geometriýa, astronomiýa, geografiýa, himiýa, fizika, mehanika, deňizçilige, harby sungata, lukmançylyga, saza, düýş ýorgutlaryna degişli golýazma eserleri saklanyp galypdyr. Ylmyň haýsy ugruny, haýsy pudagyny alyp göräý, şol ugurda döredilen ylmy çeşmäni hökman tapyp bolýar. Bu Taňrynyňam, tebigatyňam türkmeni ýalkadygydyr. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda medeni gymmatlyklarymyza goýulýan sarpa has ulaldy. Taryhyň her sahypasy açyldygyça, Biz özümize degişli has giň maglumatlara eýe bolýarys. Düýnümize doly düşünmäge mümkinçilik tapýarys. Şol eserler bu gün aýratyn kitap görnüşinde Türkmen öýüniň kitap tekjesini, törüni bezäp dur. Köne çeşmeleri dörmeseň, gözüň bilen görmeseň, dünýäň edebiýat we taryh meýdanynda bu halkyň şunça alymynyň, şahyrynyň, oýlap tapyjysynyň bardygyna birbada ynanmazlygyňam mümkin. Ýöne dünýäň bir mertebem medeniýetleşmegine, bir gez ýokary galmagyna itergi beren Orta asyr Gündogar medeniýeti hut türkmenleň agalyk eden, yklymlary dolandyran döwrüne gabat gelýär. Sebäbi türkmenler baran ýerini abat, abadan eden, medreseleri, ylym-bilim ojaklaryny gurduran, ylymly, düşünjeli, aradan gaýtmaz halk hökmünde arap, pars çeşmelerinde orun alypdyr. Diňe gadym eýýamlarda däl, ähli döwürlere mahsus bir häsiýet bar. Her bir halk nirä barsa, nirede ornasa öz medeniýetini, öz däbini, dessurynam alyp gidýär. Üstüngeliji millet elmydama öz medeniýetini ornaşdyrýar. Ösen orta asyr medeniýetiniň düýp gözbaşynda-da türkmen medeniýetiniň ýatandygy ikuçsyzdyr. Şol döwürde ylym köp ugurly ösüpdir. Edebiýat, taryh, astronomiýa, geografiýa, algebra, geometriýa, lukmançylyk, harby sungat, saz sungaty, dürli mehaniki enjamlary oýlap tapmaklyk, ylmy, kanunçylyk, hukuk ylymlary elmydama giň gerimde hem beýik ösüşde bolupdyr. Ylmyň islendik ugrundan kämillige ýeten hem ylmy kitaplary miras galdyran türkmenleri tapyp bolýar. Aslynda sazy sungat derejesine ýetiren, sazyň üsti bilen dürli keselleri bejerip bolýandygyny ylmy taýdan esaslandyran ilkinji alym Abu Nasyr Faraby türki algoritm düşünjesini dünýä beren alym Musa al-Horezmi, Kibernetikanyň aýratyn ylym bolmagyna iteren, dürli täsirler arkaly hereketlenýän mehaniki gurallar hakdaky ilkinji uly göwrümli ylmy eseri ýazan Ysmaýyl Jezeri. Alhimiýa hakdaky göwrümli hem-de ähmiýetli eserleri bilen adygan Wezir Turaýy, taryh diýen düşünjäni aýratyn ylym hökmünde kabul eden hem ylmy delilleri esasynda ykrar etdirip bilen alymlar Ymam Zehebi, Halyl ibn Aýbeg Safady, Süleýman Käfiýeçi ýaly ýene birnäçe alymlar türkmenlerdir. Şu mazmunly söhbedi näçe uzaltsaň dowam edip bolýar. Taryhdaky türkmen nesil şalyklarynyň düzüminde bolan sebitlerde türkmenleň ylyma, medeniýete goýan sarpasy has uly bolupdyr. Ylym ojaklaryny, metjit-medreseleri, kitaphanalary gurmak mertebesi aýylypdyr. Kitap okamaklygyň özboluşly medeniýeti döräpdir. Hatda käbir kitaphanalarda kitap okaýanlygy üçin okyjynyň özüne höweslendiriji hak tölenipdir. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda baý ruhy gymmatlyklary bolan türkmen mirasyny giňişleýin öwrenmäge, arsyna galdyrmaga, dikeltmäge örän ajaýyp şert döredi. Asylly edim-gylymlar, medeni baýlyklar dikeldildi. Paýhas goruna eýlenen golýazmalar dürli dillerden terjime edildi. Has gadymy türkmen taryhy hakda buýsandyryjy maglumatlary subut edýän täsin tapyndylaryň üstünden baryldy. Asyrlaryň dowamynda ýerine ýetirilip gelnen, gündelik durmuşyň gazanyna gaýnap, kämillige ýeten däp-dessurlarymyz zamanabap röwüş tapdy. Bularyň ählisi berkarar döwletimizde has giň gerime eýe boldy. Bu gün biz taryhda yz galdyran alymlarymyz, ady nakyllara, hikmetlere we tymsallara siňen merdana ata-babalarymyz dogrusynda giňişleýin söhbet edip bilýäs. Ata-babalarymyzyň taryhdaky ýollarynyň söhbedi nesillerimizde watançylyk buýsanjyny has kämilleşdirmäge hyzmat edýär. Ösüp gelýän ýaş nesil biziň geljegimiz. Biz bu gün olary nähili terbiýe bilen gurşasak, Ertirki gün şol terbiýä laýyk gelýän miweleri ýoljakdygymyz düşnükli. Ýaşlara öwredilýän hem ündelýän her bir zat, olaň şol ugurdan düşünjesini artdyrmak bilen birlikde, olarda ýagşy häsiýetleri, watansöýüjiligi, mertligi, adamkärçiligi, agzybirligi terbiýelemäge-de ýardam edýär. Şu babatda edebi eserleň, esasanam, gysgaça beýan edilýän tymsallaň bitirýän hyzmaty örän uly. Sebäbi durmuş tymsallary az sözde ömre tekge boljak çuňňur manyny beýan edip bilýär. Tymsallar okyjyda belent ahlak sypatlaryny, ýagşy häsiýetleri terbiýeleýär. Olarda has beýik bolmaklyga, has gowy bolmaga, hemişe umytly, maksatly hereket etmäge höwesi, ynamy oýarýar. Ýaş nesillere täsir etmek bilen birlikde, ata-babalarymyzyň taryh sahypalaryna sünnälenen hikmetli sözlerini okamak her bir watansöýüji raýat üçinem buýsançlydyr. Şeýle söhbetler, kyssalar, tymsallar öz halkyňa bolan buýsanjyňy berkidýär. Her bir işe döredijilikli çemeleşmek milli Liderimiziň aýratyn ündeýän zatlarynyň biri. Her bir raýat, Her bir adam döwletiň berkemegi hem gülläp ösmegi üçin men näme edip bilerin diýen sowaly öz-özüne bermelidir diýen pähim-parasatly, maksada ugrukdyryjy sözleri bolsa ömrümiziň baş şygaryna öwrüldi. Türkmenler hakda ýüz hekaýat atly tymsallar hem rowaýatlar toplumy hem-de taryhdaky türkmen serkerdeleri dogrusynda söhbet açýan öň bize mälim bolmadyk ýazgylar, Hut hormatly Prezidentimiziň beýik maksatlara ruhlandyrýan sözleri, taryhymyzy giňişleýin hem çuňňur öwrenmäge döreden mümkinçilikleri netijesinde hasyl boldy. Kyssalar, hekaýatlar şahsyýetde beýik adamkärçilik sypatlaryny, ýagşy däp-dessurlary, adatlary terbiýelemekde hemişe eý görlüpdir. Olarda beýan edilýän zatlar aňlara haly deýin çitilipdir. Çünki beýik maksatlardan ugur alýan ynsanda şoňa mahsus häsiýeti kemala getirýär. Şol ýerde beýan edilýän şahsyýetlere meňzemeklige, olaň öwüt-nesihatly sözlerinden ylham almaklyga iterýär. Orta asyrlarda ýazylan onlarça çeşmeden susulyp alnan ýüz sany hekaýat ata-babalarymyzyň durmuş meýdanyndaky dürli ýagdaýlaryndan söhbet açýar. Bu çaklaňja iş eždatlarymyz hakdaky taryh kitaplaryna siňen hekaýatlary bir uly kitaba jemlemek maksadynyň ilkinji ädimleridir. Rowaýatdyr wakalaň diňe kagyz gatlarynda ýatmandygy, olaň käbirleriniň häli-häzirem halk arasynda ýatlanýandygy hasam buýsançlydyr. Halkymyzyň baý ruhy-medeni mirasyny giňişleýin öwrenmekde döreden mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimiz Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň janynyň sag, ömrüniň uzak, beýik işleriniň elmydama rowaç almagyny Beýik Alladan dileýäs. Türkmenler hakda ýüz hekaýat. Şübheleri syrýan delil. Balhda ýaşan pirleň biri wagtal-wagtal adamlary ýanyna üýşürip, wagyz ündew eder eken. Ol, Mende Allaň bardygyny subut edýän ýüz sany delil bar. Geliň öwredeýin diýip, ýörite sapak berer eken. Emma şol ýere täzelikde göçüp baran bir ýaş ýigidiň oň maslahatyna barmaýanlygyny pire aýdypdyrlar. Pir bu ýigidi öýüne getirmek üçin her hili usullar ulanyp görüpdir. Emma ol öz okuwy, ylymy-bilimi bilen meşgul bolup ýörüpdir. Ahyry Piriň özi ýigidiň huzuryna barypdyr. Oň näme üçin öz söhbetlerine gatnamaýandygyny, özünde Allanyň hakykatyny subut edýän ýüz deliliň bardygyny aýdypdyr. Ýigit edep bilen jogap beripdir. Hormatly pir! Delil şübhäni aradan aýyrmak üçin gerek. Mende bolsa Allaň bardygyna hiç hili şübhe ýok. Şoň üçin bu zadyň maňa ähmiýeti ýok. Men özüme gerekli zatlary öwrenmek isleýän diýipdir. Taryhçylar bu ýigidiň Nejmeddin Kubrodygyny öz eserlerinde ýatlapdyrlar. Hydyr gören bedew. Ylym-bilimde, takwalykda ady uzaklara ýaýran Abdylla ibn Mübärek Merwezi dor atyn depip, duşmana garşy söweşip ýörkä, birdenkä aty büdräp ýykylypdyr. Ol näderini bilmän aljyrapdyr. Töweregine garanjaklapdyr. Birdenkä alnynda jowur ak sakally bir adam peýda bolup, Sen ýene-de şu atyň bilen söweşe galkmak isleýäňmi? diýip sorapdyr. Abdylla ibn Mübärek Merwezi, Elbetde diýip jogap beripdir. Ak sakally adam başyndan sagyrsyna çenli aty birlaý sypalap goýberipdir welin, ol tarsa aýak üstüne galypdyr. Abdylla hezretleri haýal etmän jeňe girişipdir. Duşmanlaryny tar-mar edip, Ýeňiş şemaly ýüzüni ýelpände, ýaňky ýaşulyňam özleri bilen şol meýdanda sögüşip ýörendigini görüpdir. Abdylla hezretleri, Ýaşuly, meň atym Mejeren siz dälmi? Siz kim bolýaňyz? diýip sorapdyr. Ak sakally, perişde pisint ýaşuly oňa özüniň Hydyr atadygyny tanadypdyr. Şondan soň Abdylla hezretleri, bu keramata düşünipdir hem-de behişdi bedewleň ýanynda elmydama Hydyr atanyň gezýändigine göz ýetiripdir. Goňşy wakasy. Abdylla ibn Mübäregiň bir jöhit goňşusy bolupdyr. Ol çagalaryndan öňürti ýaňky jöhide nahar dadyrar eken. Çagalaryndan öňürti ony geýindirer eken. Günleň birinde bu ýerden howly edinmek isleýänleň biri Jöhüdiň ýanyna gelip, jaýyny satmagy teklip edipdir. Jöhüt, Öýüm, howlym iki müň dinara durýar. Müň dinar oň hakyky gymmaty. Müň dinar bolsa gowy goňşymyň barlygy üçin diýipdir. Müşderi bu sözlere ör-gökden gelipdir. Bize jaýyň bahasynyň üstüne goňşy hakynyň urulýandygyny heniz eşidemzok diýipdir. Emma jöhit pikirinden dänmejegini ýaňzydypdyr. Bu sözleri eşiden Abdylla ibn Mübärek jöhit goňşusyna ýagşy dilegler edipdir. oňa öňküsinden hem has gowy seredipdir. Mugtasym we Feth ibn Hakan. Günleň birinde halyf Mugtasym özüniň aýratyn hormat goýýan türkmen weziri Hakanyň öýüne barypdyr. Howlula ýedi ýaşlyja fetih oýnap ýören ekeni. Halyf Muhtasym fetihiň ýanyna baryp, Han sen aýt, emiriň öýümi ýa-da öz howlyňyz, haýsysy gowy diýip sorapdyr. Kijijik fetih säginmän jogap beripdir. Emir biziň howlymyzda-ka has gowy. Halyf Mugtasymyň kijijik Fethiň bu dilewarlygyna göwni göterilipdir. Ony ýene gürletmek isläpdir. Barmagyndaky gymmatbaha gaşly ýüzügini görkezip, Heý-de dünýäde şundan ajaýyp zady görüpmidiň diýip sorapdyr. Fethiň jogaby nagt bolupdyr. Howwa görüpdim. Şo ýüzügi dakynýan barmaklar ondan has ajaýypdyr. Halyf Mugtasym näme diýjegini bilmändir. Watan küýsegi. Gadym döwürlerde goňşy ýurtlaryň bir hökümdary awa şikara çykypdyr. Bir keýgi yzarlap barşyna ýoldaşlaryndan aýra düşüp, azaşypdyr. Ýurduň çäginden daşlaşanyny, türkmen illerine aralaşanyny duýmandyr. Surnugan atyna dem-dynç bermek üçin golaýdaky çarwa düşelgesinde düşläpdir. Mazaly özüni dürsäpdir. Hökümdaryň ol ýerde duşan çarwa türkmen ýigidi bilen gep-sözi alşypdyr. Juda göwnüne ýarapdyr. ony öz ýany bilen alyp gitjekdigini, uly wezipeler, engamlar, gymmat baha halatlar hem serpaýlar berjekdigini aýdypdyr. Çarwa her näçe boýun towlasa-da, hökümdar oň ýogyna bakman, ýany bilen öz ýurduna alyp gidipdir. Özünden gowy iýdiripdir, özünden gowy geýdiripdir. Emma çarwa türkmeniň ýüzi açylyp gidibermändir. Müň tilsimli darbazlar, hokkabazlar oýun görkezipdir. Çarwaň ýüzünde bir ýylgyryş peýda bolmandyr. Hökümdar ahyry oň öz ilini ýiti küýseýändigini bilipdir. Emma çarwa dostuny gözüniň alyndan gideresi gelmändir. Köşgüň tanymal ymaratçylaryny, binagärlerini çagyryp, çarwaň ýaşaýan ýeriniň, dogduk iliniň çyzgysyny, suratyny çekip getirmegi. Şoň esasynda edil şoňa meňzäp duran ýaşaýyş mähellesini bina etmegi buýrupdyr. Buýruk kemsiz ýerine ýetirilipdir. Hökümdar çarwany ýanyna alyp, täze mesgenlere aýlanmaga çykypdyr. Çarwa türkmen haýran galypdyr. Jaýlaram, baglaram, Ähli zat edil öz ilindäki ýaly, topragy bilen göçürilip getirilen kysmy diýýär. Çarwa bu meňzeşlige birsellem haýran galyjylyk bilen seredipdir. Ýöne göwni açylmandyr. Sebäbi jaýynda, bagynda müň meňzeşlik, ýüz artykmaçlyk tapsaňam, ol seniň watanyň däl ahyry. Iliňdäki ajaýyp adamlary göçürip getiräýeňde näme? Ýer oň müň derde melhem howasy niçiksi alyp gaýtjak? Ahyry bolmajagyna gözi ýetensoň, hökümdar çarwa dostuny öz iline ugradypdyr. Jennet topragy. Bagdat medreseleriniň birinde müderris talyplaryň üşügini, zehinini, ylym-bilim derejesini barlap görmek isläpdir. Ol talyplaryny ýanyna çagyryp, Zeminiň bir künjünde jennet topragy bar. Şondan bir gysym alyp geliň diýipdir. Her talyp okan, öwrenen zadyny hatyryna gaýtalapdyr. küti-küti kitaplary dörjelemäge başlapdyr. Ajaýybul mahlukat we Garaýybul mewjudat ýaly eserlerem sahypalap döküpdirler. Jennet topragynyň nirede ýerleşýändiginiň, haýsy kitapda ýazylandygyny bilmek üçin ürç edipdirler. Şo günleň birinde Al-Merwezi lakamly bir şägirdiň müderrisden rugsat alyp, Merwa gidendigini talyplar bilip galýar. Olar öz aralarynda pyşyrdaşyp, Diýmek, jennet topragy Merwde bolmaly. Öňki alymlaram Merwi jennetiň nusgasyna ýönelige deňän däldirler. Şol ýerde bir mukaddes ýer bardyr. Onam şu ýoldaşymyz bilýändir. Biziňem bu zatlary bilmeýşimizi diýsene diýşipdirler. Birnäçe günden soňra Al merwezi bir gysym topragy müderrisiň öňünde goýupdyr. Tagsyr, Ynha size jennetden bir gysym toprak getirdim diýipdir. Müderris hiç zat bolmadyk ýaly düwünçegi kabul edipdir hem-de ony ähli talybyň öňünde açyp görkezipdir. Üýtgeşik topragy görmäge höwesek talyplar düwünçegiň daşyna egele bolupdyrlar. Görseler adaty bir gum. Talyplar bu wakaň syryna akyl ýetirip bilmändirler. Müderris ondan, Hany şägirt, muň jennet topragydygyny ýoldaşlaryňa-da düşündir, ýogsam olar ynam etmeýäne meňzeýär diýipdir. Tagsyr, Hezreti pygamberimiziň jennet, Eneleň dabanynyň astyndadyr diýen mübärek sözleri bar. Menem obama baryp, enemiň basyp giden aýak yzyndan bir goşa uçgum aldym. Ine şu-da Jennetiň topragydyr diýip jogap beripdir. Müderris bu jogapdan hoşal bolupdyr. Beýleki talyplaň bolsa haýran galmakdan başga çykalgasy galmandyr. Öwrenen zatlarynyň ýadynda galmandygyny, Talap edilýän zadyň asyl hikmetine göz ýetirmän, ony düýbünden başga ýerden gözländiklerine düşünipdirler. Gowy adamlar adamyň gowy tarapyny görýär. Anuşirwan patyşa ogly Hürmüzi mirasdüşer bellemek üçin wezirlerine, hekimlerine geňeşipdir. Ýurduň sözi täsirli adamlary, wezir-wekiller Hürmüziň mirasdüşer patyşa bolaryny islemändirler. Käbirleri bolsa kes-kelläm garşy çykypdyr. Müň dürli bahana agtaryp başlapdyrlar. Oň ejesi türkmen ahyry. A sen bilmeýäňmi, türkmenler zatdan gorkanok, barsdan, börüden heder edenok. Kowalasa tutýar, gaçmany bolsa bilenok. Gaharyny getirseň, gözüniň okuny aýap, elindäki oky bilen urýar. Olaň ýanynda sähel säwlige uçran özüň bolma, geçirimlilik etjek gümany ýok diýipdirler. Anuşirwan bu pikir bilen ylalaşmandyr. Ogullar enesine däl-de, atasyna çekýär. Enesine çekende-de ýaman ýeri ýok. Ine Kubadyň ejesem türkmen ahyry. Gör ol nähili ýagşy gylykly, pähimli. Her bir hereketini paýhas bilen ýerine ýetirýä. Kubadyň nähili ynsanlygyny özüňiz görüp ýörsüňiz. Ýogsam şoň damaryndada türkmen gany aýlanýa diýipdir. Wezir wekiller ýene öz eňegine tutupdyr. Hürmüziň boýam kelte. Bir zadyň üstüne mündürip, ýa-da tagtda oturanda synlaýmasaň, kän bir görjek gümanyň ýok diýşipdirler. Olam uly ýitgi däl, diýip, Anuşirwan dillenipdir. Ahyry wezir-wekiller öz nägileligini halkyň adyndan ýaňzydypdyrlar. Il-günem Hürmüzi kän bir gowy görüp baranok diýşip, barha tersine tutupdyrlar. Görýän welin, siz Hürmüzi bu mertebä rowa görjek däl öýdýän. Köneden gelýän bir söz bar. Bir adamyň müň sany haýyrly, ýagşy tarapy bolubersin. Şol haýyrlaň arasynda il-günüňi söýmek diýen düşünje ýok bolsa, ol adamda jinnek ýaly haýyr ýokdur. Bir adamyň müň sany aýby-nogsany bolubersin. Şol aýyplaryň arasynda il-günüňe gyýa garamak diýen düşünje ýok bolsa, ol adamda jinnek ýalam aýyp ýokdur diýilýär. Adam bir zady gowy görse, oň diňe gowy taraplary gözüne ilýär. Bir zada jyn atlansa, oň diňe ýaramaz ýerlerini görmek bilen çäklenýär. Ýagşy niýet. adamyň diňe ýagşy taraplaryny, ýagny özüňe gerek häsiýetleri açýar. Ýaman niýet adamlaň diňe nogsanly ýerini, hatda ýagşy ýerinäm tersine çöwrüp görkezýär. Her bir zadyň gowy tarapyny görmäge çalşyň. Hökman görersiňiz diýipdir. Özüňe uzan elleri boş goýberme. Müsüriň türkmen hökümdary Ahmet ibn Tulun örän jomart hem köp sadaka berýän adam bolupdyr. Ol mätäçlere, ýeter-ýetmezlere paýlaýan sadakasyndan, adamlara ýapýan serpaýyndan, eçilýän engamyndan, sadaka sandygyna atýan harjyndan başga-da, her aýda müň dinary ýörite paýladar ekeni. Oň bu sadakasyny bu wezipä ýörite bellenen Selim hadym ýerine ýetiripdir. Bir gün Selim hadym hökümdaryň huzuryndan çykmanka, oňa bir mesele bilen ýüzlenipdir. Hökümdarym, illeri gezip, gapylary kakyp, sadaka mätäç adamlary sorap ideýäkäm, Men mätäç diýip elini uzadýan her dürli adama gabat gelýän. Olaň käbiri elleri hynady. Käbiriniň barmagynda tylla ýüzük ýa-da goşarynda altyn bilezik bar. Men şolara-da sadaka bereýinmi ýa-da bermäýin diýipdir. Ahmet ibn Tulun biraz pikirlenip oturypdyr hem-de Ýanyňda sadakalyk harjyň Eçilere ýagdaýyň barka, özüňe uzan elleri boş goýbermegin, hökman sadaka bergin diýipdir. Bir ädim aralyk. Taryhy çeşmeleň birinde şeýle waka gürrüň berilýär. Bedew atyny Özündenem eý görýän türkmen serkerdeleriniň biri ganym duşman bilen garpyşmak üçin ala meýdana başa-baş söweşe çykypdyr. Bedewiň üstünde aňyrdan howalap gelşine naýzasyny elinden düşürmän duşmana tagna saljak bolýamyş welin, bir ädim aralyk ýetmän dur diýýä. Türkmen serkerdesi üç gezek dagy bu hüjümini gaýtalapdyr. Emma her gezegem bir ädim ýeter-ýetmez aralyk galanda, duşman hyrra yzyna öwrülip, syparamaý tapýan eken. Türkmen yzyna lap-keç dolanypdyr. Mundan öň bu bedew bilen kowalan awuny tutandygyny göz öňünde aýlapdyr. Bu bärden gaýtmagyň sebäbine teý düşünip bilmändir. Ahyry şol pikirlerine ulaşyp, uka batypdyr. Düýşünde aty oňa adam dilinde, Hojaýyn, düýn sen maňa bir çuwal iýmlik arpa alaňda, söwdagäre bir dirhem puly kem berdiň. Ana şol bir dirhemem seni maksadyňa ýetirmän, bir ädim bärde saklaýar. Atyň arpasy halal, ýigidiň alny-arkasy arassa bolanda, alynmaýan sepgit. Aşylmaýan menzil galmaz diýipdir. Düýşünden oýanan dessine türkmen ol söwdagäre bilmezlikden kem tölän bahasynyň üstüni ýetiripdir. Hem-de şol günem maksadyna ýetipdir. Halal çörek hökman maksada ýetirýändir. Bir türkmeniň dogasy. Gadym döwürde türkmenleň biri haç zyýaratyna ugrapdyr. Ähli däp-dessurlary berjaý edip, egnine yhram atynyp, beýlekiler näme etse, şony gaýtalap geziberipdir. Gara daşyň daşyndan ýedi gezek aýlanypdyr. Ýöne bu türkmen zyýarata gelenden Ýerli halkyň biriniňem diline düşünmeýän eken. Olaň näme aýdýandyklaryna, Alladan näme dileýändiklerine hiç aň ýetirip bilmändir. Ahyry olam bir ýere çekilipdir-de, Alladan dileg edipdir. Perwerdigärim, bu gün seň huzuryňa geldim. Käbäni zyýarat etdim. Gurbumyň çatdygyndan barça ybadaty berjaý etdim. Bu wagt Senden dileg-doga edilýän pursady. Eý, Hak Allam! Men töweregimdäki adamlaryň Senden näme soraýandyklaryny bilemok. Ýöne. Meň senden etjek dilegim, şu adamlaň yhlasyny ýerine düşür, olaň ählisiniň dileg-dogalaryny kabul et. Meň senden ähli dilegim şu diýipdir. Däp boýunça, ähli däp-dessur berjaý edilenden soňra, hajyň kabul bolup-bolmandygyny bilmek üçin zyýaratçylar şol gijäni Käbede ýatyp geçirer ekenler. Her hajyň netijesi düýşde aýan bolýarmyş. Şo gije zyýaratçylaryň ählisem birmeňzeş düýş görüpdirler. Düýşlerinde, Halaýyk, siziň bu gezekki zyýaratyňyz, dileg-dogaňyz bir türkmeniň özüne pespällik bilen garap, Siz üçin eden dogasy sebäpli kabul edildi diýen ses ýaňlanypdyr. Şeýdip, bir türkmeniň hatyrasyna şol gezekki ähli hajyň yhlasy hasyl bolupdyr. Türkmeniň merdanalyk häsiýeti. Arap hökümdarlarynyň biri hakda şeýle kyssa bar. Hökümdaryň uzak wagtlap perzende göz düşmändir. Ahyry uzaga çeken bejergilerden, dileg-dogalardan soňra oň ogly bolupdyr. Hökümdar şo sebitlere habar iberip, ogly üçin mynasyp terbiýeçini görmek isleýändigini jar çekdiripdir. Wezir wekilliň maslahaty esasynda ahyry bir gojany saýlap alypdyr. Goja hökümdardan oglundan nähili häsiýetleri görmek isleýändigini sorapdyr. Hökümdar, Meň oglumda araplaň myhmansöýerligi, parslaň paýhaslylygy, türkmenleň merdanalyk häsiýeti jemlensin diýipdir. Watansöýer pir. Gündogaryň keramatly adamlarynyň biri Nejmeddin Kubra bilen baglanyşykly şeýle rowaýat bar. Bir gün pir hezretlerine bir alamat aýan bolýar. Ol öz ýetişdiren şägirtlerini ýanyna ýygnap, toplanan ylym-bilimiň köýüp gitmezligi üçin olaň ählisiniň Horasana tarap göç etmegini tabşyrýar. Nejmeddin Kubra şägirtlerine, Gündogarda bir ot ýalyn peýda boldy. Ol günbataryň bäri ýanlarynam ýakyp taşlar. Bu örän uly apatdyr. Bu ymmat, bu halk beýle apady mundan öň gören däldir diýýär. Aryplyk, pirlik derejesine ýeten hem-de beýleki ähli şägirtleri oňa bu belaň başdan sowulmagy üçin Alladan dileg-doga etmekligi soraýar. Emma Nejmeddin Kura olara, Bu, Allanyň gutulgysyz takdyry hem üýtgewsiz ýazgydydyr. Dileg-doganyň muňa hiç hili peýdasy bolmaz diýip jogap berýär. Şägirtleri ulag mümkinçiliginiň bardygyny, piriňem özleri bilen şäherden çykyp gitmegini soraýarlar. Emma ol, Maňa Hakdan gelen buýruk bu şäherden gitmezlik we bu söweşde jan bermeklikdir diýýär. Mundan soňra şägirtleri piriň tabşyrygy bilen şäherden çykyp gidýärler. Oň özi bolsa ýanynda galan ýoldaşlary bilen duşmana garşy söweşe girýär. Söweş başlamazyndan öň asmany gara bulut gaplap alypdyr. Hem-de şähere hüjüm etmek mümkin bolmandyr. Piriň keramaty bilen ep-esli wagtlap howa açylmandyr. Diňe bu hadysanyň gutulgysyzlygy pire aýan bolandan soň duman syýrylýar hem-de mongol leşgerleri şähere hüjüm etmäge girişýär. Nejmeddin Kubro göterip bilen sapan daşlaryny ýanyna alyp, duşmana zyňyp başlaýar. Her daşyň düşen ýeri uly ot-ýalyn bilen gabsalypdyr. Daşy gutaran badyna piriň gursagyna ok çümýär. Şo wagt Nejmetdin kubura ol oky aýryp, asmana sary zyňyp goýberýär hem-de özüniň iň soňky sözlerini şygyr bilen aýdýar. Köne çeşmelerde pir bu sözlerini öz ene dilinde aýdypdyr diýip tekrarlaýarlar. Bu goşgynyň manysynyň, Isleseň meni wysal bilen, isleseň Pyragy bilen öldür, bu pikirlerden azatdyryn. Maňa seň söýgiň ýeterlikdir diýen sözlerdigi beýan edilýär. Garşydaş garaşmaýar. Gadym döwürlerde. Gaýry ýurtdan gelýän agyr kerwen bir türkmen obasynyň üstünden geçmeli bolupdyr. Bag-bakjasy seleňläp oturan bir obaň gyrasynda eli okly-ýaýly ýedi ýaşlaryndaky oglanjyk çöküne düşüp aglap oturan eken. Kerwenbaşy oglanjygyň ýanyna baryp, Oglum, näme boldy? Näme üçin aglaýaň? diýip sorapdyr. Oglanjyk. Gözünden boýur-boýur ýaş döküp oturyşyna, ok atyma aralykdaky gara gajy görkezip, Men nyşanany urup bilmedim. Şoň üçin namys edip otyryn. Özüme gaharym gelýär diýip, jogap beripdir. Heýem oň üçinem gözýaş dökülermi? Sagdagyň okdan noly. Ýene birini alyp atyp goýber, diýip, kerwenbaşy dillenipdir. Onda oglanjyk. Ýöne duşman meň ýene bir okumy alaryma garaşyp durarmy näme diýip, kerwenbaşyň ýüzüne soragly nazaryny dikipdir. Kerwenbaşy bu jogaba haýran galypdyr. Türkmeniň ýedi ýaşlysy şeýle pikir edýän bolsa, ýaşy ýetip, akly goýulşanlarda watan, namys duýgusy has kämil bolmaly diýip, türkmeniň bu duýgusyna telpek goýupdyr. Horezm şa we şadyýan ýigit. Muhammet Horezm şanyň zamanynda ýurtda uly gahatçylyk ýüze çykypdyr. Ýaplaň suwy çekilip, ýeriň berekedi göterilipdir. Mal-garaň garamatyna gabak galdyrmaga beýlede dursun, galyň mende şeýnärek çörege zar bolupdyr. Aý açdygy saýy, alaçsyz bendeleň haly hasam egbarlapdyr. Uzagyndan umyt edere-de, yş galman eken. Köpçülik halys ruhdan hem tapdan düşüpdir. Şeýle ýagdaýda soltan bir perman çykaryp, ýurduň içinde toý-dabaraň, göçgüniň peseldilmegini, aýdym-sazyň bes edilmegini buýrupdyr. Perwerdigäre çyn ýürekden dileg-doga etmegi, köňli pakyr bolup gezmegi, geljegiň gaýgysynda şatlyk-şagalaňy unutmagy tabşyrypdyr. Bogazyndan owurt suw ýa-da döwüm çörek ötmedik bendeleň onsuzam gaýry zada mejaly ýok eken. Ýurt şeýle bir tukatlyga bürenipdir welin, her soňky ýagdaý öňki hallarynyň üstüne urna bolýan eken. Şeýle günleň birinde köşgüniň penjiresinden Töweregi synlap duran Soltanyň köçeden aýdyma hiňlenip gelýän şadyýan bir ýigide göz düşüpdir. Derhal ony ýanyna getirmeklerini buýrupdyr. Ýer ýigit, uly siliň ýüzi ýokary galanok welin, seň ökjäň ýere degenok-la. Joşgunyňa bäs etmez ýaly, beýle begendirýän zat näme diýip, Soltan sorapdyr. Hökümdarym, ýeri men nämäni gaýgy edeýin? Ähli zady ýerbe-ýer, ýagdaýy gurat hojaýynym bar. Hor-har edenok. Yhlasyma görä hak-heçligimi ýetirip dur. Gowy zada begenip bilmegiň özi gowulyk diýipdir. Soltan birsellem oýurganyp oturyp, Bu ýigit özüniň hojaýynyna arkaýynlanyp, dünýäde arkaýyn gezýän bolsa, hiç wagt hazynasy tükenmeýän Perwerdigäre daýanmak hasam ygtybarlydyr. Halky şatlyk-şowhunyndan gabap goýmaýyn-da, bolanjasyna begenmeklerine ejaza bereýin. Kimiň göwni giň bolsa, yrsgam giň bolar. galanyny Taňryň özi ýetirer diýipdir. Şondan soň ýurdunyň raýatlaryna zady gaýgy etmän, giň göwünli hem-de umytly gezmeklerini buýrupdyr. Tiz wagtdan bolsa ýurduň ýagdaýy düzlenip, ýaşaýyş hasam gowulanypdyr. Şonda soltan Taňrydan umytly gezmegiň juda uly gudratynyň bardygyna göz ýetiripdir. Ahmet ibn Tulunyň adyllygy. Müsüriň türkmen hökümdarlarynyň biri Ahmet ibn Tulunyň adyllyk çawy alyslara ýaýylan eken. Ol hepdäň her gününde raýatlarynyň arza-halyna, şikaýatyna sereder ýaly ýörite wagt kesgitläpdir. Her kimiň haýyşyny hut öz gulagy bilen diňläp, kanuna laýyk höküm çykarypdyr. Döwletiň sütüni adalatdyr. Hökümdar adalatdan ýüz öwürse, raýatlar tagatdan ýüz öwrer diýýän eken. Günleň birinde oň ogly Apbas eline tüýdük alyp, ýol boýy zogulladyp çalyp gelýän eken. Bir adam oň öňünden çykypdyr-da, ur tut Apbasyň elinden tüýdügini alyp, ony şarta iki bölüpdir. Kiçijik Apbas muňa öýkeläp, kakasynyň huzuryna barypdyr. Ýolda sataşan adamdan şikaýat edipdir. Hökümdaryň buýrugy bilen ol adam dessine köşge getirilipdir. Tüýdügi döwen adam senmi diýip, Ahmet ibn Tulun ondan sorapdyr. Elbetde men diýip, ol adam eda bilen başyny egipdir. A sen oň kimiňkidigini bilýäňmi diýende, Elbetde hökümdar, o siziň ogluňyz Apbasyň tüýdügi diýipdir. Soltan bu jogaba gaharlanmandyr. Ýöne geňirgenmek bilen sorapdyr. Ýeri, mundan habarly bolsaň, ony meň hormatym üçin bir sylaýmaly ekeniň, diýipdir. Hökümdarym, çaga edebi bilen ezizdir. Oň bolmasyz bir hereketine biperwaý garamak soňlugy bilen biabraýlyk getirer. Ýörär ýoluňdan aýrylmadyk üzüm çöpi nemiň ýetmegi bilen kök urar. hem-de şaha ýaýradyp, seň öňüňi beklär. Bu wagt göz ýumulan ownuk edepsizlik soňlugy bilen uly düzgün bozmalara batyrylmagyna ýol açar. Apbas tüýdügini oňa muwapyk ýerde çalmalydy. Öten-geçeniň ýüzüne üfläp durmaly däldi. Köpüň oňlamajak, hakyň halamajak işinden gaça durmaly diýipdir. Bu sözler hökümdara ýarapdyr. Edebe sygmaýan zady gören ýeriňde derhal düzelt. Arkaňda men duraryn diýip, gaýta ol adama hoşallyk bildiripdir. Hak iş bilen allasyn. Taryhda ýaşan türkmen begleriniň biri Muzaffareddin Gökböri jomartlykda hem sahawatlylykda juda adygan eken. Ol her ýylda birnäçe guly ýa-da benni ýesiri hojaýynyndan satyn alyp, erkinlige çykarar eken. Muzaffareddiniň öz howlusynda-da köp sanly hyzmatkär bolupdyr. Şolaryň arasynda haýsysy haýyr işi köp edip, tagat parzyny birkemsiz berjaý etse, Muzaffareddin olaram azatlyga goýberer eken. Muň şeýledigini bilen hyzmatkärleriň köpüsi il gözüne namaz okamaga başlapdyr. Bäş wagtyna egilip galyp, parz nepil ýerine ýetirip, begiň ünsüne ilmegi başarypdyr. Begem olary öňki endigine görä erkinlige goýberipdir. Muzaffareddiniň birnäçe ýoldaşy hyzmatkärleriň şeýtmek bilen ony aldaýandygyny, Bu diňe azatlyga gowuşmak üçin hile bolup durýandygyny ýaňzydypdyrlar. Muzaffareddin muňa darygmandyr. Goý, Taňry bendesi bizi aldasa-da, hak iş bilen aldasyn diýip jogap beripdir. Edebi bozulyp ugrasa. Türkmen soltanlarynyň biri ogluny terbiýelemek üçin tanymal Atabegiň eline beripdir. Bir gün ogly mekdepden öýüne dolanyp gelende, hökümdaryň oň ýüzünde gyzaryp duran şarpy gyzlaryna gözi düşüpdir. Kim seni bu hala saldy diýip, hökümdar oglundan sorapdyr. Atabegim diýip, oglanjyk jogap beripdir. Hökümdar derrew oglunyň mugallymyny getirmeklerini buýrupdyr. Atabeg huzuryna gelende, hökümdar oň bilen mesawy söhbede başlapdyr. Saçak başynda bile oturyp iýip-içipdir. Soňra köşgüň howlusyndaky bossanlyga gezme edipdirler. Şonda hökümdar Atabege ýüzlenip, Şu gün oglumyň ýüzünde mazaly düşen şarpy gyzlaryna gözüm kaklyşdy. Oglumyň özüni alyp barşy nähili diýip sorapdyr. Atabeg, Hökümdarym! Ol meň buýruklanyma boýun bolmady hem-de maňa gödek sözler bilen ýüzlendi. Menem gaharyma bäs edip bilmän, ýüzüne şarpyk çalanymy duýman galypdyryn diýip, müýnli hem-de özürli ýüzüni aşak salypdyr. Hökümdaryň ogluna gahary gelipdir. Eger mugallymynyň diýenini etmeýän bolsa, urmak beýlede dursun. Ganyna galsaňam, adyňa zat diýmerin. Edebi bozuk bolandan, goý onuň barlygyndan tamamyz üzük bolsun diýip, Atabegiň bu çäresini makullaýjylyk bilen kabul edipdir. Gudaçylyk geňeşi. Merwiň kazysy Nuh ibn Merýemiň ýaşy ýeten uly gyzy bar eken. Oň üçin gudaçylyga gelýänleň haýsy biriniň sözüni kabul etjegini bilmeýän eken. Ol ahyry bu mesele bilen özüniň jöhit goňşusyna sala salypdyr. Goňşusy muňa ör-gökden gelipdir. Ähli mähelle senden maslahat soraýar. Saňa geňeş edýär. Sen bolsa bu mesele bilen maňa ýüz tutýaň diýipdir. Nuh kazam öz diýenine tutupdyr. Ýakyn goňşymyň maslahaty göwnüme jaý görünýär. Sen maňa hökman salgy bermelisiň diýipdir. Jöhit goňşusy, Parslaň patyşasy Kesra baýlygyna seredip saýlaýardy. Rumlaň hökümdary Kaýsar gözelligine seredip saýlaýardy. Araplaň hökümdary ata-baba aslana seredip saýlaýardy. Siziň hökümdaryňyz adamkärçiligine hem arassalygyna seredip saýlaýardy. Sen bulaň haýsysyna eýerýän bolsaň, şoňa görä-de saýlaber diýipdir. Terbiýe. Bir gezek Ybraýym Assuludan, Sen munça edep-terbiýäni kimden öwrendiň diýip sorapdyrlar. Ybraýym, Öz-özüm öwrendim diýip jogap beripdir. Heýem terbiýe diýilýän zady biri öwretmese, öz-özüňden öwrenip bolýarmy diýip, adamlar geň galyjylyk nazary bilen bakypdyrlar. Kimde gowy häsiýet görsem, özümde terbiýeledim, özleşdirdim. Halamadyk zatlarymy inkär etdim. Gaça durdum. Ine şeýdibem özümi terbiýeledim. Her bir işde halypadan ýa ussatdan öňürti özüňde höwes bolmagy zerur diýip, Astuly jogap beripdir. Türkan hatynyň gyzyna nesihaty. Türkan hatyn durmuşa çykjak gyzyny ýanyna çagyryp, oňa şeýle pent edipdir, Menden on häsiýeti nusga al. Saňa hem hazyna, hem abraý bolar. Ýanýoldaşyňa sabyr hem kanagat bilen öwür bol. Sözlerini ýagşy diňle. Islegini ýerine ýetir. Gözüne we burnuna esewan et. hapa-hapisa zada gözi düşmesin. Üstüňden diňe hoşboý ys alsyn. Göwnünden turmak üçin özüňe serenjam bermegi unutma. Suw bilen sürme iň eý görülýän zatdyr. Ajygan wagty naharyny gijigdirme. Ukuda ýatan wagty rahatlygyny bozma. Çünki açlyk howry ýakyjydyr. Bozulan ýa birahat uky bolsa, ömri tutukdy edýändir. Öýüne we baýlygyna eýeçilik gözi bilen gara. Özüne hem kowum-garyndaşlaryna hormat-sylag bilen bak. Hergiz syryny ile paş etme, diýeninden çykma. Gamgyn wagty ýanynda gülüp, bälçiräp oturma. Ýa-da begençli wagty ýüzüňi salyp oturma. Sen ony näçe beýik görseň, sylasaň, olam seni şol gadar ezizlär. Sen ne gadar oň göwnünden tursaň, o-da şo derejede seni ýanyndan goýmaz. Oň göwnüni öz göwnüňden beýik tutmasaň, Oň islegini öz islegiňden ileri tutmasaň, ýanýoldaşyň söýgüsini gazanyp bilmersiň. Oň halan zadyny söý, halamadyk zadyny ýigren. Şonda Alla size her zadyň haýyrlysyny miýesser eder. Deň bolma. Beýik bol. Seljuk hökümdary Soltan Sanjar geçirimlilikde juda adygan eken. Bir gün wezir-wekilleri hem-de nökerleri bilen bir obaň deňesinden geçip barýarka, ýaşaýjylaň biri soltana gödek sözler bilen ýüzlenipdir. Nökerler salymyny bermän, ýaňky şyltakçyň goluny gandallap, soltanyň ýanyna getiripdirler. Muňa degmäň. Elini çözüň. Öz ýoluna goýberiň. Goý, diýesi gelen zadyn diýip, içini sowutsyn. Göwnünde arman galmasyn diýip, soltan parahatlyk bilen buýruk beripdir. Emma hökümdarymyz Bu siziň şanyňyza dil ýetirdi ahyry. Edepsizlige eglişik etmek, bigadyra ýagşylyk etmek, şor ýere tohum sepmekdir. Yhlasyňyz yrýa bolmakdan başga hiç zat gazanyp bilmersiňiz diýşip, wezir-wekiller soltana alaw bermäge çalşypdyr. Bendesiniň dil uzadany bilen ynsanyň mertebesi peselmez. Deň bolmaly däl, beýik bolmaly. Geçirimlilik bilen iň möhüm zat, ömrüň berekedi gazanylýandyr diýip, Soltan jogap beripdir. Arkasynda adam bolanyň. Pirlik ýolunda uly keramata ulaşan Sarahs babaň birnäçe şägirdi bar eken. Şolaň arasynda iki sanysy ylym-bilim, düşbülik babatda beýlekilerden has tapawutlanypdyr. Bir gün pir şägirtleriniň öwrenen zadyna amal edişlerini hem-de ynamlaryny synamak maksady bilen, ýaňky ikisini uzak ýola sapar-syýahata ugradypdyr. Ençeme aýdan soň, Şägirtler sag-salamat öz illerine, piriň huzuryna dolanyp gelipdirler. Olaň biri öňküsindenem ýigdelen ýaly juda gujurly hem dogumly, beýlekisi bolsa nämedir bir zada akyl ýetirip bilmeýän ýaly ünjüli eken. Pir şägirtleriniň habaryny sorapdyr. Munça wagtyň dowamynda gören-eşdenleri, başdan geçirenleri, öwrenen, özleşdiren zatlary hakda öz dillerinden eşitmek isläpdir. Ýogsa bu zatlaryň ählisi pire owaldanam aýan eken. Birinji şägirt ähli zadyň şowly bolandygyny, dünýäň pynhanlyklaryna, gözelliklerine nazar salyp, her zatdan ybrat alandygyny, örän köp zat öwrenendigini, iň esasy zadam, Ähli işleň duýdansyz ýüze çykýan bir sebäp bilen öz-özünden ugrugyp gidendigini gürrüň beripdir. Beýleki ýigit bu hörpden gopmandyr. Adaty adamlar ýaly kynçylyklara gabat gelendigini, gaýta her gezek Arkamda pir atam bar diýip işe başlan pursady urslamaýan bir sebäp bilen işiniň paşman galandygyny aýdypdyr. Pir bulaň söhbedini diňländen soň, Bu hut şeýle-de bolmaly diýip, öz netijesini, pikirini ýaňzydypdyr. Şägirtleň ikisem geňirgenmek bilen ussadynyň ýüzüne bakypdyr. Arkamda adam bar diýýäniň garşysynda-da bir adam peýda bolar. Emma arkamda Alla bar diýýäniň öňüni hiç kim bökdäp bilmez. Siziň biriňiz Haka töwekgellik edipsiňiz, beýlekiňiz adama. Netijesem hökman bolaýmaly zat bilen jemlenipdir. Bu ýerde başga syr ýok diýip, Sarahs baba düşündiripdir. Bu hikmet şägirtlere ýene bir durmuş sapagy bolupdyr. Watan söýgüsi. Ýat illere ýesir düşen memluk türkmenleriniň biri hökümdaryň janpenasy hökmünde hyzmata alnypdyr. Bu ýigidiň wepalylygy, çalasyn çeýeligi, Işine erjelligi hökümdaryň hoşuna gelipdir. Ony elmydama ýanyndan goýmandyr. Ýöne gün geçdigiçe bu ýigidiň meňzi saralyp, bitap bolup barýandygy hökümdaryň nazaryndan sowa düşmändir. Ýigidiň özünden habar alsa, ol kesgitli jogap bermändir. Onsoň hökümdar bialaç ýurduň ökde tebiplerini çagyryp, özüniň wepaly esgerini bejermeklerini talap edipdir. Lukmanlar ýigidiň ýüzüne seredip, derrew bir netijä gelipdirler. Onuň bu derdi kimdir birini ýürekden küýseýändigini aňladýar. Şeýdip, köne edähede görä, yşka düşen bu ýigidiň damar urgularyna barmak goýup, şol jelegaýda bar bolan gyzlaň adyny birin-birin agzap başlapdyrlar. Emma ýürek joşgunly urmandyr. Ahyry türkmen gyzlarynyň adyny sanap ugrapdyrlar. Emma netije üýtgemändir. Tebipleň biri, Aslynda bu ýigit nireli diýip soranda, oň türkmen illerinden ýesir edilip getirilen gullugyny, memlukdygyny aýdypdyrlar. Tebip, Düşnükli. Diýmek, bü watanyny küýseýän bolmaly diýipdir. Watan sözüni eşden ýigidiň süňňüne gujur aralaşyp, damar urgusy batlanyp ugrapdyr. Şeýdip, oň öz Watanyny, ilini küýseýändigini bilipdirler. Bu waka taryh kitaplaryna siňen türkmeniň watansöýerligi hakdaky dessanynyň üstüni ýetiripdir. Mazasyz ukyň sebäbi. Hindistandaky türkmen soltanlarynyň biri birnäçe günläp diýen ýaly uzak gije uklap bilmändir. Ýatyp karary bolmandyr. Näildir bir güýç ony deňze tarap çekip duranmyşyn. Ahyry ol deňiz begleriniň birini ýanyna çagyryp, deňze aýlanmaklaryny hem-de şu tarapda näme habaryň barlygyny bilmegini tabşyrypdyr. Özi bolsa otagynda töweregini synlamaga durupdyr. Deňiz begi esgerlerine gämini taýýarlamagy hem-de ýörişe aňtawa çykmagy buýrupdyr. Ertesi irden soltan töwerege aýlanmaga çykanda, öten gije ugradan gämisiniň kenarda durandygyna göz düşüpdir. Ol deňiz harby serkerdesini ýanyna çagyryp, näme üçin tabşyrygy ýerine ýetirmändigini sorapdyr. Serkerde deňze çykandyklaryny, tüm gijäniň içinde deňziň ortasyna aralaşandygyny, şol ýerde-de gark bolup barýan bir bendäni halas edendiklerini aýdypdyr. Olaň taýmyly mundan birnäçe gün öň gark bolupdyr. Öwenne bolsa, soňky deminde ýatyrka dadyna ýetişdik diýipdir. Soltan halas edilen adamyň ýanyna baryp, oň ýagdaýy bilen gyzyklanypdyr. Gark bolanlary bäri umytdan düşmän, Taňyrdan ýardam diländigini hem-de bir halasgär ibermegini sorandygyny aýdypdyr. Soltanam näme sebäpli şo günden bäri ukusynyň gaçandygyna düşünipdir. Ibn Tulun we Hammal. Günleň birinde egninde sandyk göterip barýan bir hammala Ibn Tulunyň gözi kaklyşypdyr. Hammal agyr ýüküň astynda sandyrap, gagşyldap barýamyşyn. Oň bu bolup barşy Ibn Tulunda ikirjiňlenme döredipdir. Eger ýüküň agyrlygyndan ýaňa aýagy tab etmeýär diýsek, onda sandygyň agyrlygy oň boýnunda yz galdyrardy. Emma onuň boýny öňki reňinde. Bu ýerde bir syra bar. Hammal göterip barýan zadyndan howatyr edip sandyraýan bolmaly diýipdir. Soňra nökerlerine şol hammaly getirmeklerini hem sandygy açmaklaryny buýrupdyr. Görseler, sandygyň içinde atyň şaý-esbaby bilen zer-sowut hem-de birnäçe tylla teňňeler bar eken. Sen näme, howaň ala çag wagty gyş aňzagyna uçran mende ýaly bolup, sandyrap gelýäň diýipdir. Hökümdarym, günämi ötüň. Meň göterip barýan bu altyn şaý-seplem ogurlyk baýlyk bolmaly. Dört sany adam elime pul berip, şuny gämi duralgasyna eltmegimi tabşyrdy. Ogurlyk zatdygyny hiç kime duýdurmaly däldigimi aýdanlarynda bolsa, süňňüm sandyrap başlady. Ýöne güzeran ýagdaýym agyr bolansoň, mejbury boýun boldum diýipdir. Ibn Tulun bu etmiş üçin Hammalyň arkasyna iki ýüz gamçy urmagy buýrupdyr. Dört sany ogryny bolsa zyndana taşlapdyr.